Huakina ngā tatau o te whare ko te reo o Hauraki e tohu ana e ka titiro ki ngā pae maunga ko Moehau kai waho ko Te Aroha kai roto, rukuhia ruku atu rā i ngā kōngutu awa o Hinamuri, o Waihau, o Piako e taitimu nei, e taipari nei ki te manawa o Tīkapakapa, Hauraki te whenua, Hauraki te tangata, Hauraki turuturu whakamaua kia tīna, tīna haumi e hui e. Tāiki, e te whānau nau mai, hoki mai, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai, back to hui time with R&R. Once again, you've just got Reha, kei te mahi, tuku mahi to tātou kaumātua a rino i tēnei o ngā rangi, but today, e te whānau, no mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringanui to carry on the conversations, pērā i inanahi with our whanaunga Ngārita Skipper, ko te kaupapa nui i te rangi nei, ko te reo, āe, kātahi, ka rua, te kaupapa nui, ngā kaupapa huhua e hāngai pū ana ki te ao Māori, arā, te ao kapa haka, arā, te ao mau rākau, arā, ngā toi, ngā mahi toi, ngā mahi a Tānerore, a Hinerēhia, otirā tēnei mea, te whakatupuranga i roto i te ao Māori, i raro i te tāhuhu o te reo Māori, nō mātou te kupu, nō mātou hoki te maringa nui Ā, Te Reo Irirangi o Ngā Iwi FM o te Hui Time, joined by our brother, tōku brother, tōku whanaunga, mai te rōpū kapa haka o HKR, Hauraki Kōwhaorau, he's joining us right now and he's wearing his marae as well, but I'll let him explain ko wai ia, kohia ia, e te whanaunga, Morena, kia ora! Morena, morena tuakana. Tēnā, whakamārama mai ki ngā whānau, hei tīmatanga i tō tātou wānanga, ko wai koe, ā, nō hea koe, otirā, he aha ō mahi? Ā, tēnā tātou. Ā, ko Pūnehu tōku ingoa. Ā, nō konei ahau, nō Hauraki, ā, nō Manaia. Taha ki taku matua, ā, nō Ngāti Pūkenga, Mātaatua waka. Ā, heke mai i ngā tātai whakapapa o Toroa, Te Kau o Rēhua. Ā, ē, taha ki taku whaea, ā, nō Parewaikato, Ngāti Māhanga, ā, Tainui waka. Tēnā tātou. Ā, ko taku mahi, ā, he mau rākau. Kai ako mau rākau au ki, ā, te kura ā-rohe o Waiau, Coromandel Area School, ā, Harataunga, ā, me ringa hāpai, ā, mō tō māua tungāne mō Lewis i te wharekura o Manawaroa. Ē. O tēnei ka mea atu ki a koe i te whanaunga, ā, kua whakawātea mai i a koe ki te kōrero, ki te wānanga, ā, e pā ana ki ngā kaupapa huhua, ā, e hāngai ana ki te ao, ā, o te mau rākau. Ā, you know, we know you're involved in, ā, all different aspects, ā, when it comes to ngā mahi a Tāne Rore a Hine Tēhea, whether it be, ā, choreographing, ā, a Kupa Haka Brackett, otirā, supporting, ā, our whānau of Tainui waka i raro i te tāhuhu, ā, o te rākau hūmārie, otirā o te porotaka nama tahi, ā, we'll, we'll touch on all those kaupapa throughout this kōrero, ā, Kazi, but first and foremost, ā, let's talk about this week, ā, as we celebrate Te Wiki o te Reo Māori across Aotearoa, ā, let the whānau know, how has your journey been, ā, i roto i te ako i te reo, i roto i te ako i te ao Māori, ā, koe, ā, tō whānau, ā, i tēnei o ngā wiki? Um, oh, Maringanui au, um, mātou, um, mm. ko mātou pia te whakatipuranga i whai wāhi atu ki te kōhanga reo, te kura kaupapa Māori, whare kura, um, nō reira uh, te wāhi ki te reo, um, he, he, he pai tēnā, ko, ko te mea mm. kē, ko te māngere uh, ki te kōrero rā atu rā mai, ko ia pia Yeah, tētehi uauatanga he māngere noa iho ki te, ki te tuku i tō tātou reo ki te ao i. Mm. I a ētahi rautaki ka whakamahia e koe otirā te whānau ki te, you know, kia piki ake te reo, otirā te kōrero i te reo, ahakoa he iti, ahakoa he nui te reo, ko te, ko te mea nui kia kōrero te reo whanaunga. Ā, ētahi rautaki, ā, ui. Ā, me uaua tēnā pātai, tērā pea, ā, ehara i te rautaki engari he, he, he whāinga pea, ā, kia whakatō te reo ki ā tātou tamariki. Nā reira, ā, kātahi anō taku tama, ā, whakaeke nei ki te whā tau, ā, kei te kōrero Māori ia. Nā reira ko tētahi, ā, whāinga nui, ā, Pai mai ana taku tama ko te reo Māori noa iho e rere ana. Engari e. Kare te tino mōhio ētahi rautaki just me, me, me kōrero. Ko e māngere. Ā, tika tērā o ngā kōrero e te whanaunga, kōrero i te reo, i te ao, i te pō, i te pō, i te ao. Uh, but I know something you know eh, and you can talk about and you can wānanga about is ngā mahi a Tāne Rore, uh, a Hine Rehi, arā, te mahi kapa haka. Uh, as our whānau know, uh, this year, uh, Hauraki 440, for the first time, i tae atu tātou ā tinana ki te kaupapa nui, arā, ngā whakataetae kapa haka o Tainui weka, nō mātou te whiwhi, nō mātou hoki te maringanui i te rōpū kapa haka i tae tuaono ki tēnei o ngā whakataetae, and you're one of our mema o te ohu e hāpai ana i ngā nekenekehanga, whether it be the choreography, whether it be ngā āringa mō ngā tāne, Whakamārama mai, from your tirohanga atu ki te ao kapa haka, you know, what were some of the outcomes for you cuz when it comes to, when it came to our performance at this year's regionals? Ko tētahi hua nui ki au, ko te kite i te whānau e whakapau ana i te katoa, ko mātou tērā e ngana ana kia āta waihangahia mai ētehi ā-ringa, ētahi nekenekehanga, nō reira kia kite i te whānau e kaha, e tuku ana i te katoa, ā, ka riwha pea te ngākau i tēnā. Well, you know, I, I reflect back on our performance, Cuz, or Tina, our campaign. Uh, you know, being our first campaign uh, as a rōpū, uh, coming together with our whānau, whether it be rangatahi, whether it be uh, our parents, whether it be our kaumātua, coming into a space i raro i te kaupapa uh, o te whanaungatanga, manaakitanga, patahitanga, uh, moku ake uh, i ea te kaupapa, i ea te campaign, Uh, you know, what were some of the highlights for you uh, in terms of our first campaign? Oh, there were a lot of highs, there were a lot of lows, there were a lot of learnings uh, i roto i tēnei o ngā wānanga. Uh, but it did um, open our eyes uh, and our minds to a lot of different uh, perspectives uh, when it comes to te ao kapahaka, ne? Uh, um, nui, bro, nui, um, ke te mōhio ke koe, um, mm. tō tuatahi ake, um, i tō mātou timatatanga ahua, uh, weriweri te tīmatanga, engari um, ko tētahi mea pai ki au, um, ko te tūtakitaki uh, i ngā tini whanaunga o Hauraki, mm. um, i, i, i tēnei wā, anō nei he whānau kotahi tātou. Uh, I te tīmatatanga, kāre mātou paku mōhio ki a mātou, engari i tēnei wā kua Kua tino renarena te taukaea o Hauraki Kōwhaorau mā reira koia pea tētahi, tētahi hua nui ki au, tētahi mea mau tata nei ki te ngākau, ko tērā tūhonotanga. Yeah, and I, I think that our kaupapa eh, was, um, was felt not just among our rōpū, but across Pare Hauraki, uh, mai ngā marae, mai ngā kura, uh, mai ngā whānau i roto ngā, ngā hāpori, ia takiwā o Pare Hauraki pā ki tēnei kaupapa he tīmatanga noa and it's always a, a say nei around Pare Hauraki start uh, me tīmata somewhere uh, kua tīmata uh, tēnei kaupapa Hauraki Kōwhārau and uh, whānau mā mena hia hia ana koutou uh, te piki mai ki rō puka haka Uh, tēnā, no whakapae, no kake mai. Uh, as we prepare for our next kaupapa, uh, coming up in the next couple of months, arā, ngā whakataetae ki te haka uh, o Pare Hauraki, which will be hosted uh, over there in Kauairanga, November 15th and 16th. And it's whanaunga from our campaign, from our rōpū, uh, and you coming back to Pare Hauraki e, e whakatakoto ana uh, i, o, i o rawa uh, hei kai ma ngā rangatahi, uh, hei wānanga ma ngā rangatahi, who are able to

ā, o te haere ki ngā kura whanaunga, ā, ki te whakaako, ā, i te kaupapa, ā, o te mau rākau. Well, um, te wāhi ki te mau rākau, um, kōku ake whakaaro tēnei, um, uh, ko hauraki pea tētahi iwi um, o Aotearoa kua roa e tēnei taonga e moe ana, a te mau rākau i konei. Nā reira ko te wāhi ki au, he ngana, kia whita anō te ahi o tērā ao. He momo ao te ao o te mau rākau, nō reira ko te wāhi ki au he ngana, kia whakahokia mai tērā taonga ki ngā uri, ki ngā uri whakatipu, ka tahi ka rua ki tō mātou whakareanga. Nā reira, Yeah, koira te wahi ki au ki ngā kura, I'm just trying to, nā te mea ko ngā kura te āpōpō e, ko rātou te anamata o ā tātou mahi. Nā reira, yeah, te wahi ki au he hora i ngā kai kei aku ringa, hei painga mō te āpōpō. What has been some of the the outcomes, what have been some of the engagement uh, kōrero from our rangatahi, uh, especially up there at Coromandel area, ko te hoa e mātou mea kona tātou he kura auraki, uh, tērā o ngā kura. Uh, but how has the engagement been like uh, among our community? I've been seeing your stories over on Pukamata, uh, seeing a lot of our tamariki uh, in those Marirākau classes. So how has it been uh, with our tamariki? Um, He pai bro, he rawe. Kei te tino kitea te hiakai o ngā kura Pākehā ki ngā taonga o te ao Māori. Nā reira, koirā pea tētahi, ehara i te mea ka kore e kite i ngā kura Māori engari, yeah, Ki ōku nei whakaaro, ngā, ngā, ngā tamariki Pākehā i te mea kāore he mea Māori i tō rātou kura, nā reira, ko rātou pea te hunga tino hiakai, ā, ki ēnei mahi. Ā, ie, e, e rawe katoa, mīharo katoa ki a rātou, ā, ngā mahi e whakaakona ana. ki a ratou. What are some of the things that you're uh, taking our rangatahi through in your car here? Cause i aha ngā nekeneke hanga, i aha ngā, ngā kaupapa, i aha ngā kōrero uh, e, e whāngai atu e, uh, ki ngā rangatahi? Um, he, he, he ahua nui um, mm. ngā, ngā whakaakoranga. Um, I tono atu au ki ngā tuakana o te rākau hūmārie mehemea e pai ana taku whakaako ki a rātou ētahi mahinga. Whakaae mai rātou, nā reira kei te ngana ki te whakaako i tērā mahi, ngā mahi o te rākau hūmārie, engari ko te matua, ko ngā mahi o te Whare Tūtau o Aotearoa, kia whai tīpare rātou, pou tahi ki te pouaru. And uh, i aha ētahi, um, what is it, some tips uh, mō tātou whānau a Te Otirai o Rangatahi. Uh, they can't make it to any of your karahi o tira, any of the tutaua karahi. Uh, what are some words of encouragement we can uh, send out to our whānau uh, to just get on the waka, uh, kia timata, uh, te, te hera o ngā wānanga? Oh, well, um, just pātuhi mai, um, kei au tētahi whārangi pukamata, mm. um, ko te mata o Kaiwaka he, he whārangi private nei, engari um, kei runga i tō mātou whārangi, um, ngā mahi katoa, um, ka hora, um, yeah. Nā reira, ka tae anō au ka timata, Brad, te mahi ngā adults i Hoturini, nā reira mehemea e kei te hiakai mai, just pātuhi mai. Oh, mihi ana hai koe whānau, you heard that, so if you want to be involved in ngā mahi, uh, tūtau ai ngā mahi, mau rākau, uh, just get in touch with our whanaunga uh, over on his Instagram, o tērā his Pukamata page, and uh, as you mentioned e hoa, uh, Nau te whiwhi i whai wāhi atu koe ki ngā nekeneke hanga ki te taha o Tainui waka i reira i te Koroneihana, i reira i te Tangihana anō hoki o to tātau Kīngi a Kīngi-Tūheitia. Nā reira, tēnei ka tuku i ngā mihi atu ki a koe, otirā ki ngā rākau hūmārie, otirā te Pōro Takana Matahi koutou mā. ā, i manaaki te Tākī, ā, i te marae, ā, o Tūrangawaewae, ā, i ngā wiki ka tahuri ake nei, ā, i te haepapa nui, ā, o te manaaki i te Tākī, ā, otirā ki te hiki anō i te tātau kaupapa, ā, o te Kīngitanga, ā, kia eke panuku, kia eke Tangaroa. We won't go diving deep into that conversation, into that wānanga e wā, ā, but what I do want to do is just get from your whakaaro a bit of an overview uh, from your personal experience, a wairua nei, um, the, those two kaupapa, ara te koro nei hana, uh, ara te tangihana. We won't touch on it, but just give us your overview for uh, a wairua, uh, you know, from you being in there, uh, ia te rā, ia te pō, uh, you know, what were some of the outcomes for you? Um, a wairua nei, bro, i rere kē rawa atu um, te, te taki i ngā mahi wero, ki te tangihanga rā, i te mea ngā wero katoa kua mahi ai, ā, i roto i ngā tau, he momo, he momo riri te ngao ka tuku. I te tangihanga, me kimi koe i tētahi atu ngao i te mea, ko te ngao e rongo nei koe, ko, he pōuri. Nā reira, yeah, i, i kimi tētahi atu, he, he, he mea wairua atu anō tērā. te taki i te ngāngā mahi wero i te tangihanga rā. Koirā pea i ēhei rerekē, kāre anō au kia pā ki tērā momo wairua. Āe, mihi ana ki a koe te whanaunga otirā ki ngā kaupapa huhua, ā, ko koe tērā e manaaki, ā, e poipoi ana i ngā rangatahi, otirā i ngā tini whanaunga o Parehauraki,

Yes, um, so Thursdays, um, five to seven in Thames. Um, yep. I started with, I think we had 20 men. Um, it's already Ooh. got to 30. Um, but e tūwhera ana, um, maringa mm. nui, so our, our mahi, um, ko te wāhi ki au, I do the maurākau. Um, kua hono mai taku tuakana, Wirumu Kauhau, and he's oh, doing okay. Rāwa, and he's, he's teaching um, everybody how to make maro and rapaki. Um, ka tūhono hoki mai a uh, Sharpie, um, Joey, Ai. Um, nā reira, he ringa āwhina hoki i reira, se mehe mea ka nui tā tātou kaupapa, um, yeah, kei konei mātou toko toru, e ākina ana i tēnei wānanga. So, yeah, Thames, 5 to 7, ki te hunga hiakai, nau mai, Um, yeah. And uh, as you uh, uh, messaged me this morning, e wai, you said uh, in your message, kei te haere koe ki te tautoko, ki te manaaki o tira, ki te hāpai, uh, i ngā mahi kapahaka ki te taha uh, o ngā taina o te wharekura o manaā. Uh, have you been there before? Or was this your first time? Nā, ai, um, kua āhua whārima wiki pea au e, e āwhina ana um, i tō rātou whakaeke. Well, before I get fight for the next couple of weeks e hoa, uh, let our whānau know, kei te pēhā te haere, uh, o ngā whakaritenga, uh, o ngā tamariki, mo ngā whakataetae o Pare Hauraki coming up in November. Aye. How's it oh. going? How, how's the practice going? Oh, so, he, he pai tēnā, um, cause kei, kei te kawe hoki au i a Coromandel Area School ki te Hauraki mm. Festival. Nā reira, koira taku, taku aronga matua. Um, he ringa hāpai noiho au ki a Matua Lewis. Ah, um, ka pai. Ki a Pā Shantei mā. Um, ki, te, ki te hautahi o, o te wharekura o Manao. Engari, ie, kei, kei te tino pai ngā mahi, ā, ko te wāhi noa iho ki au, ā, ko ngā mahi rākau. Ie. Well, Matas, me mihi ka tika ana ki a koe, otirā, ā, ki ō rawa, ā, ki ō mātauranga, kua whakahokia mai te whāinga nui, ā, i ngā tamariki, i ngā mokopuna, Otirā i ngā rangatahi o ngā whānau o Paremauiraki kia tupu te kākano, kia puawai te pā harakeke, kia tupu, kia rea, tēnei ka mihoti atu, otirā kia koutou e ngā tini whanaunga e hāpai ana i ngā mahi mau rākau, i ngā mahi tūmataunga, tēnei ka mihi atu ki a koutou katoa. Heoi anō i te pā nei ka tae atu tātou ki te pāngere o tēnei o ngā hui tae o R&R, heoi anō i te pā nei join us āpōpō, we've been teasing this episode since Monday te whānau, you're going to actually get to see Aki's interview a Popo, he kōrero e pā ana ki tōna haerenga i roto i tēnei ao, ā, te ao Māori, te ako i te reo Māori, hoi anō i te whanaunga punahuri, ngā manaakitanga ki a koe otirā, ki ngā whānau o te awaawa o Manaia. Ngā mihi nui tuakana. Ka kite! Tēnā koutou.